di bèrdat pa loke a tuma lugar. Mi no tau di reakshoná pasobra manera boso sa e kaso di e terminashon di kontrato ku Lito Fanelli, Aruba Music Festival e tempu ei, algu di dies tres, dies kuatro aña pasá, ora mas ku mi responsabilidat komo minister a kuminsá i e tempu ei ora mi a retirá Na dos mil diesnuebe, nos a bai korte, den e kaso aki Lito Fanelia hiba gobièrnu korte i den promé instancia nos a gana e kaso, gobièrnu a gana e kaso, kemen e rason pa kual mi a para e kontrato e tempu ei a haña rason for di hues i despues dj'esei manera boso sa tabata otro ministernan ku a atendé ku e asuntu aki ora mi a retira. Kiko a sosodé? I awe mi ta reakshoná pasobra mi por a skucha un señor Mike de Meza ku a disdí dilanti bulldog for di soño. Ora mi a skucha Mike de Meza den parlamento di Aruba, mi a pensa un ratu ta kon hipókrita hende por ta den polítika. Kon bo por bin ku un kara komo si fuera ku promé bo no sa di nada? Djei señor de Meza. ta defendé un akto kaminda ku un lei ta wòrdu pasá praktikamente pa kita ranka for di pueblo di Aruba dos miyon florin pa bai paga un grupo di persona òf respetá òf nò un kontrakt ku tabata tin ku manera ku mi ta bin ke detayesnan un beki nanan pa tuende komprondé kiko a sosodé e tempu ei. Señor de Meza haya ta bon, Mike de Meza, y mi ta referi na su nomber pasobra m'a sigui e reunion despues cu m'a bin bek di exterior hopi di cerca pa mi por a scucha exactamente kico a worde papia. Señor de Meza a haya ta bon den e reunion aki pa menciona cu Otmar Duber a persegui señor Eddie Briezen politicamente. A mintau ta sa ku Eddie Brison ta traha pa Lito Fanelli. Mintau ta sa ku Mike de Meza aparentemente ta traha òf kier defendé Lito Fanelli òf Brison. Paso e realidat di dos mil nuebe, dos mil dies tabata e echo ku Centraal Accountantsdienst, i mi no a skucha yun hende papia riba dje, binti un miembro di parlamento no a referi na e dokumento prinsipal di e tempu ei, kaminda ku Centraal Accountantsdienst ku ta kontrolá tarea di Centraal Accountantsdienst na Aruba ta eksaktamente pa konsehá gobièrnu i parlamento di Aruba riba responsabilidatnan ku menesternan tin. Mi kasa nos a lubidá esei den e polítika di awe, pasobra nos no ta ni kòrda ku Centraal Accountantsdienst ta eksistí mes. i nan tei pa kontrolá i vigilá delaster un kontrato ku ta wòrdu ehekutá firmá dor di gobièrnu. E ta pone riba e wèpsait di CAD, e ta den e lei di Sentraal Accountantsdienst komo e tareanan prinsipal, pone responsabilidat ariba ministernan i perkurá pa kontratonan ku ta wòrdu firmá ta korekto segun lei i ta wòrdu ehekutá segun lei. Na dos mil nuebe, ora Otmar Dubert a asumí responsabilidat komo minister di turismo, i mi ta bai konta boso kon e kontrakt di Lito Fanelli a yega eskamí. Sinku dia sin ta komo minister, ta yega un yefrou ku un envelòp ta bisa mi ku e tin ku entreg'é den mi man pa mi firma p'e. Mi no a firma naturalmente p'e pasobra mi di kuné minsa kiko e dokumentu aki ta. A resulta di ta e kontrakt firmá entre Eddy Briezen ku Lito Fanelli. Asina ei Otmar do bèra haya e kòntrakt aki ku tabata tin un balor di kasi kuatro mion dòler, shete mion for i. Mane un kos ku ta mane ta un kart di amor un ratu ta wòrdu trasí den un envelòp. Ora m'a haya e kòntrakt aki, m'a mand'é pa Ofisina di Turismo, lógikamente, m'a mand'é pa Centraal Accountantsdienst, m'a mand'é pa Direksie Wetgeving i m'a mand'é pa Direksie Finansje na tempu ei. Sinku dia den gobièrnu mi ta tin. Ma hay un contract riba mi mesa di cuatro aña firma pa Eddie Brisen y den e caso aki Lito Vaneli Aruba Music Festival pa un suma di riba shete miyon florin. Niun hende un tawata sa dje contract aki. Niun camin de contract aki a worde registra. En tawata registra na bed. Awor bon, ta un contract cu ta ayera supuestamente a wordo firma, pasobra tin diferente fecha, a wordo bisa na juli el a wordo firma di dos mil nuebe, mas scucha mi Parlamento, no, el a wordo firma na na dos mil ocho caba el a wordo firma, niun camin de documento kitao ta parece. E no tawata den filesnan di e Minister cu a tuma over su responsabilidad, e no tawata na Oficina di Turismo ata cu ta paga pa e evento, nan no sa dje contract, nan no tin copia dje contract, Directie Wetgeving no tawata na altura di djele, I naturalmente den e kaso ku e manera bo a bisa na bet kaminda ke mester wòrdu registrá, tampoko no tabata tin nada registrá. A base dje esei a pidi Centraal Accountantsdienst i ata pa duna un konseho di ki mi persona mester hasi. Yun hende, i mi skucha den Parlamento di Aruba binti un miembro di Parlamento, nos ta papiando di dos miyon di pueblo ku ta wòrdu ranká komo si fuera ku nada un pasa pa nos bai absorbé òf nò ken ku ta. Un ta interesá mi. Pa mi ta bai pa ami clear up mi nomber, pasobra m'a bisa mi no ta permiti pa niun hende hunga ku mi mi honor i mi dignidad mas. Ora Mike de Meza ta papia di persecucion politico, un ta tin ningun persecucion politico. Paso Otmar Dober no a hiba Eddie Briezen corte. Otmar Dober no a hiba Lito Fanelli corte. Ta Lito Fanelli a hiba Land Aruba corte cu nos a gana den prome instancia. Einan m'a bandona politica. E nan m'a laga henter e asuntu di kontrato aki i di kon nos ta terminá e kontrakt, shunnan, pasobra ku ta tin un karta di Centraal Accountantsdienst i e ta den e sentensia tambe di ámbos korte, di promé instansia i di hòf. Kaminda mi ta bai lesa kiko ta wòrdu skibi adenan. Hof ta bisa, en de brief van twee en twintig januari tweeduizend tien, ku e januari di aña dos mil dies, van de Centrale Accountantsdienst, Centrale Accountantsdienst ta bisa lo siguiente, Resumerend de overeenkomst van één oktober tweeduizend acht, ku a bon, supuestamente promé di oktober dos mil ocho, amo a bira minister na final di dos mil nuebe, Anto niun kaminda un tin e kontrat tin registrá den gobièrnu, niun kaminda, niun kaminda, niun departamento, niun instansia, niun konsehero, nada. Ok. Centraal Accountantsdienst ta bisa, Resumerend de overeenkomst van 1 oktober 2008 met Lito Vanneli en Associates Inc. is volgens ons, ke men Centraal Accountantsdienst, den un karta mandá na mi persona komo minister, in strijd met artikel 25 en 31 van de Comptabiliteitsverordening. Centraal Accountantsdienst a bisa Minister tende ki e contract ei segun nos ta contra ley di contabilidad. Centraal Accountantsdienst cu ta e departamento cu por cera calke Minister na Aruba cu un rapport cu nan por traha si nos ta respeta si di berdad nos ta un gobierno integro, si di berdad nos ta politiconan integro. Bo tin cu sigui consehonan cu tin di Centraal Accountantsdienst. Es mas. Den e mes rapòrt di Centraal Accountantsdienst aki, Centraal Accountantsdienst ta bisa Minister Otmar du Berg den nan advis, Si bo ehekutá si bo ehekutá e kontrakt aki, abo ta personalmente responsabel i bo por bai será, pasobra segun nos e kontrakt aki ta kontra lei di kontabilidat pa loke ta trata e artíkulo binti sinku i trinta i un. Nan a pens'é, nan no a papi'é polítikamente, nan a skibié den un konseho dirigí, manera mi a bisa, bintidos di yanüari binti dies. Mi ntende niun hende den parlamento papia riba Centraal Accountantsdienst su rapòrt, pero si a vota pa dos mion florin di pueblo, pueblo a bai pag'é. Ken ta responsabel? Centraal Accountantsdienst ta bisa bo, Meneer Sotmar de Ber, si abo ehecuta e contract aki cu ta contra Ley di Contabilidad, abo ta bay cera. Esey ta loke nan a bisa mi na dos mil dies januari. Y a base di esaki y conseho di Ata, cu tambe ta den Hof Su veredicto caminda cu nan ta uza den e caso aki loke e carta di ata ta trece dilanti. Kiko e carta di ata ta trece dilanti? Nan ta lese el pa tmene sa kiko Hof a tuma den su evaluacion. Er kan geconcludeerd worden dat dit een totaal bedrag is van negenhonderdzestigduizend dollars, dus Aruba Music Festival kost bijna één miljoen. Esaki ta karta ku m'a hai di direktora di ata e tempu ei, ora m'a bira minister, i ku m'a puntr'é kiko sa dje kontrakt aki. Deze zeis dien te worde opgemerkt als zijnde een marketingorganisatie en budgethouder, ke men esun ku tin e presupuesto di Pais Aruba, ta deze uitgave, cerca één miljoen, voor genoemd festival totaal ongegrond en onredelijk is. Direktora di ata ta bisa kin sa nada di e kontrakt ku Toffanelli i ku e ta konsiderá ku e bedrag ku ke paga ta total ongegrond en onredelijk. Dos karta ku tur dos por a wòrdu pidi dor di Parlamento di Aruba siman pasá si ta outa deseá pa haña sa kiko a pasa i kiko ta bèrdat. Ke men ora Mike de Meza ke papia di ku Otmar a persiguí Eddy Bries ningun momentu so. Otmaro Dubert a base di dos konseho hopi fuerte aki pa kual nos a gana kaso den eerste aanleg a tuma e desishon ku bo por ranka for di pueblo, imaginá bo e kontrakt ki a wòrdu firmá ashonan e tempu ei promé ku e último evento a tuma lugar di e kontrato anterior. El a wòrdu firmá promé ku e evento a tuma lugar di e ultimo vende dje kontrato anterior. Kemey no tabata ni evaluashon, manera Arthur ta bisa den nan karta mi ta kore tempo ey, riba kon e vento a bai ta kon pa bo firma kuatro aña mas. Anto un tin MB etsetera etsetera mi ta bai den detayes. E punto ta asi, pasobra mi a tende ta hopi ta diskutí hasta y mi ta lag'é pa kada partido kiko ta pasa internamente ku nan, loke ta facts di e kaso aki ta. ku si tin un hende ku a disidí di no sigui ora den hòf Lito Fanelli a gana kaso, ta Mike de Meza ku tin ku bai karga responsabilidat di no a bai kasashon. Bou kualkier sirkunstansia, kaminda ku bo tin dos karta dje forma aki, kaminda ku e departamento ku ta e budgethouder, manera nan ta bis'e nan karta, ta bisa bo ta hende nos no ta di akuerdo, Tin mas, Ata ta bisa e tempo ei, Dit gezien het feit, ke men pakiko nan ta kontra het feit dat het festival geen goeie ROI, return on investment, heeft, gebaseerd geïnvesteerd bedrag versus aantal bezoekers en of stijging in aantal bezoekers door de evenement. Paso e tempo ei nasi rapport i e evento no tabata duna, pakiko bo di gasta i firma un contract di cuatro aña ku ta kosta casi shete miyon florin? Na final di dia nos a sali mihó pasobra nos a paga dos mion, pero no ta pueblo mester a paga e dos mion ki, sino esnan ku a tuma e desishonnan. Ken a tuma desishon pa no bai kasashon? Mike de Meza. Ken a tuma desishon pa no pone e minister responsabel ku a firma e kontrakt ki òf bon sa ki ora el a firmá kontra tur konseho manera CAD ta bisa? Mike de Meza. Mike de Meza a tuma un desishon pasobra a tende e bisa, No, ensainada, ta ta elekshon ta otro tin. Ta karta aki di Mike de Meza, firmá pa Mike de Meza, binti kuatro di aprel dos mil dieshiete, òf Marta ta minister mas. Mike de Meza ta manda bisa, ke en pas deskanse, señor Cresles Joey ku ta otia abogado di gobièrnu, Hierbij verzoek ik u

Hof ta bisa, mi ta bai lesión un biaha mas, Hof ta bisa, Te nacionnan, tofa Nelly, bon pa pone responsable ken sa kiko ta pasa of kiko e leinan ta di Aruba, kiko e gobièrnu a hasi of no. Pero e minister si bo por. Anto dor ku e minister si bo por den Hof a bisa duideluk den punto tres binti dos di e sentencia ta bisa hopi duideluk tende pa bo haña sa pa loke ta trata e vrijwaring, Ku señor Briester a haya den e promé kaso, pasobra den e promé kaso gobièrnu a gana, kèn men no tin no di paga nada, bo tin ku bai bèk esta aanleg, paso eiden nan por bai bisa si en bèrdat Briester a aktua kontra di lei kountabilidat si òf nò. Ku ta e karta di Centraal Accountantsdienst ku a bisa ku Otmar abo ta para res personalmente responsabel, bo ta bai será si bo mester ehekutá e kontrakt aki pasobra e ta kontra lei di kountabilidat i a base di e advis di e direktora di Ada. Kiko señor Mike de Meza hasi? Riba e sentencia di hof e di tende mi din bala of mi din cohon of mi ta traha pa Tofanelli of mi ta traha pa Brisa mi sa kiko esey bo siu bay puntra e el a manda bisa nos no ta bay hasi e caso mas pa pone e minister responsabel pa su actonan conforme loke Central Accountants Dienst y e directora di Alta a papia. Si e resto di partido tabata sa, si e resto di gobièrnu tabata sa e tempu ei, si señor De Meza a hasi esaki, ami no ta den politik n'e momentunan aki mas. Laga nan hende nan asuntu. Pero e realidat ta ku si tin un hende ka tuma un desishon pa eksonerá un posibel responsablisashon manera Centraal Accountantsdienst tabata bisa, Di e minister di e tempu ei, señor Brisen, ta Mike de Meza. Nobody else. No tuma e pueblo aki hasi. No bisa ku den parlamento a exonera. Abo a exonera dia binti kuatro di aprel dos mil diesiete. Mike de Meza ke ramete ke bulldog ku ta tabata drumi. Nos por sigui tambe. So tin hopi kos mas ku por wòrdu trese dilanti. Ke ohala por ainda mira kon por responsabilisa un hende p'e plaka aki ka wòrdu pagá. Pasobra m'a bis'é kaba, ha, voice note di mi bai rònt, e ta un sinbergwensura pa bo kere ku den parlamento bo por mustra dedo riba otro, pero na final di dia ta pueblo di Aruba tin ku bai paga e dos mion florin aki. Esaki ta pa loke tawata e reunion den siman pasá, atrobe mi no ta bai permití niun hende mas purba daña mi nòmber, pa purba atachá, al kontrario, m'a kuminsá desde awe un proseso. pa corigi drecha haña mi honor bek den e comunidad aki y Mike de Meza sigur no ta bay ta esun cu ta sigui daña riba dje y p'esey awe m'a musta riba e hecho y ta lamenta cu un parlamento di binti un miembro ta trata un ley caminda cu ta ranca dos miyon di un pueblo anto niun hende un ta punta p'e carta di Central Accountants Dienst aki caminda e instancia principal di gobierno. Cu a bisa e tempo ey tende bo ehecuta e car e contrato aki bo ta bay cera, bo ta personalmente responsabel pasobra segun nos e ta contra e ley di contabilidad loke a tuma lugar. Mi ta laga e te akinan pa loke ta trata e famoso contrato aki di Lito Fanelli, señor Brisen y señor Mike de Meza, cual tawat e autor intelectual den e caso aki, pa exonera Eddy Brisen pa pueblo, parlamento y esonan ca vota wey ta con ta bai trese hustisia bek den algu tan inhusto manera ka tuma luga. Pero Otmar, e kacho aki bon ta dale ku e palonan mas, pasobra bo ta lanta mi i mi ta lanta i mi ta morde kada bia ku mi tin ku lanta. Meskos pa mi pasa na di dos topiko, Boshi Wever, un falsifikador. Un hòmber ka kontrabandá wiski, kontrabandá hende. Un hende ka kore sali fo'i Venezuela, prófugo di hustisia venezolano pasobra laga boto atras ku e. Y mi ta para pa tur mi palabranan ku mi ta bisa. Bo ta kere un hende asina, frustrá. Un polítiko ka kaba kaminda ku su partido, mi sa tatin dos líder, dje el a pas'é pa un otro líder, despues tatin un otro líder, mi sa kuantu líder. Anto pa bo kaba komo un polítiko di trinta voto. I diskulpa mi ku mi ta papia asina pasobra mi a bisa mi no ta permití yun hende daña mi nòmber mas. Durante mas di tres aña largu, kuatro aña largu, Boshi Wever a keda grita tur kaminda ku Akmar ta korupto. Tur kaminda el a manda karta. El a entregá keho dies aña pasá kontra mi. Boso ta kòrda ata pa loke ta trata Fashion Week e tempu ei, pa loke ta trata e logo di Aruba, E tempi kaba, Ministerio Públiko a bis'é, Señor Wever, bo odio, bo bengansa, mi no sa si e hòmber ki ta namorá di mi e ta òf ta kiko, pero atma ta gusta muhé. Pa mi spliké esei, pasobra mi no por komprondé otro ku un persona ta keda insistí òf bo mente ta asina sushi ku bo ta korupto te den bo alma ku bo ta kere ku tur hende ta korumpí manera ku e señor Boshi Wever ta. E tempu ei Ministerio Públiko a bis'é, Un tin nada. Otman Roa Oro a investigá, nan a chèk, el a haya hiba tur sort di dokumento, el a haya karta di Ministerio Públiko, un tin nada. Ko, zanda roba, tur hende a muri riba dje. Awor akí ta incinerator na na na na na na Parkito en Bos. Un incinerator nan bos ta kòrda kon ántes, bo tambe bo mustr'é awor aki nano, pero kon ántes. tawata kima loke ta desperdicio di nos hende, nos af, nos nos nos loke bo ta hasi ora bo bai afo, antes e ta wòrdu kima dje forma kima, esaki bo por wak e, un container habri, tira palèt riba dje, huma ta bòl ta preto, saki de tur dia tawata tuma lugá na sèl na parkito en bòs, asina aki tawata kima e af di hende tempu ei. kostando un punto shete mion florin pa aña. E kompania ku ta atené ta kobra un punto shete mion florin pa den un konteiner habrí nan ta basha tur e af den dje, tira un par di palèt nan ta kim'é un tiki asina kinanan, to e kos ta kima sinku por shento, nobenta i sinku por shento, nan ta ta mesk'é ku santo di dump, der'é den dump, anto pueblo ta wòrdu kastigá ku muskita tur kaminda ku tabata tin. Asina nan tabata trit nos af. A yega e momento ku nos por a kumpra un insinerator, ku no a kosta e pueblo nada pasobra ta plaka ku nos tabata tin di Fondo di Desaroyo huntu ku Hulanda e tempu ei, un restgeld ku tabata tin, nos a kumpra awe loke ta un incinerator, mi ta spera bos por bai bishit'e pasobra mi a komprondé ku awo e incinerator aki no solamente ta ehèmpel den region ku paisnan ta bin Aruba bin wak kon nos ta hasiel. Awo e ta wòrdu hasi paden sera, human un ta sali, tin control riba dje kico ta sali pafó, nada di manera cu ta wòrdu kimá n'e candela antes, y m'a compra n'e asu cu awor deu ey ke busca dos di nan mas, pasobra asina bon el a resulta, caminda cu hasta den paisnan bisiña di nos ta buscando nos ehempel. Kin mi ke bisa cu esaki? Boshi no a keda kontento paso su amigunan di hunga chep kuné no te su anka pèrdè e e destaho e tempu ei. Bai riba Facebook, mi tambe tin neki, nan a ta hunga chep ku otro. Anto ta papia di vrinchis politik. Ei tin vrinchis politik. Ei tin korupshon. Ora bolden a lòs, i por sierto, bolden a lòs tur su konta ta e nan tira ainda. Tur ta e nan. Ta su mesun yerno bo ta yama ko'i, kasá di bo yu muhé, te mei a gana e kontrato bou nos gobièrnu, bou mi, pa pa ruim òp bolden a lòs i laga inventar. Esaki men, e nan tur kos ta ponié ainda. E por bai punta su yerno. I e por bai punta su famia tambe ku tabata abogá den tempu ei di dje ku awe ta minister kiko a sosodé ku nan. Boshi a haya ta bon pa bolbe bai purba daña e lastra nòmber di Otmar Dubert. I un bek mi ta bisa pakiko mi ta bini ku tur e kosnan kinan. Bai Ministerio Públiko entregá keho, Ministerio Públiko a bisa tende shonán nos a chèk i no tin nada. El a bai hòf siman pasá, siman pasá el a bai hòf. Tres hues, kemey no Ministerio Públiko so no lans reshia sino tres hues a wou bis'é tende Otmar Duber no hasi nada robes, no tin nada di korupshon. Pero e hendenan aki i e polítika ku ta eksistí awe no por kaba di komprondé ku ta ota tin un polítiko ku a sali ku onor dies di dies di desèmber di aña dos mil diesnuebe. Mi ta orguyoso di kada stap i kada trabou ku mi a hasi komo polítiko. Pero tin hende ku ta tabata un frakaso totalmente den nan bida tur tempu, ta biba riba kostia, De Meza, Boshi i un par di man mas, ku ta kere nan pon bin kolga ainda na bachi di Otmar, despues ku Otmar no ta ni bistiendo bachi mas durante e último tres añanan aki. Pero mi ta kontento i mi ta gradisí na Dios Ku poko poko kada un dje kòne ki ta bini afó, i mi no ta bai para pa nada mas, mi no ta bai permití pa daña Otmar su nòmber mas. Pasobra kada biaha a purba, i si mi tin ku sali bai ak afó, si mi si mi tin ku plei polítiko pa defendé mi onor i mi nòmber, mi ta bai hasié tambe, na tur momentu. Pues awor ke mi ta papia di mi, pero ora bo mira e ròtsoi ku ta tuma lugá den nos pais, oposishon, gobièrnu, tur hende. Ojalá pueblo por wòrdu poní na promé lugá. Awor mi ta kifó? Awor mi ta den sektor privá i mi ta sinti kiko ta biba den sektor privá. I ojalá nos por pone komunidat i pueblo na promé lugá. Kibé na e mensahe na señor Boshi Wever, mi ta spera ku di bèrdat, si ta amor e tatin pa mi, e terminá, mi no ta interesá den dje. Pero pa señor Boshi Wever comprende tambe cu si e ta un politico ca termina su carera como un fracasado, Otmar do Berra bay laga su carera politico den su gloria, den su miho momentonan, cu proyectonan cu awe ora nos sali funt di un pandemia mi por bira waha cu un oficina di turismo cu a pone cu nos economia awe tur hende por gaba cune cu turismo ta bon awe. Pasobra nos tin un ata sui generis ku hamas i nunka un por sosodé loke a pasa entre Brisen ku Tofanel e tempu ei. Paso awe niun minister un por firma pa ata. E tempe Eddie Brisen a firma pa ata, ku plaka di ata. Awe nos sa ku Ofisina di Turismo t'e úniko un por tin kumpinche ku yuda kumpinchenan mas dor di ministernan. En todo kaso no den ata mas. Boso a hawe ku un Sui Generis ku ta pará riba su pia orguyoso tambe di dje. Nan yam'é banko den pasado, el a resultá di ta e mihó banko di Aruba awe. Boso e banko ei a skapa nos ku nos por a recover di nos turismo aneo tin recover. Kibé mi ta kontento i mi ta gradisí Dios ku awe mi por para ki nan i un otro mentira, un otro akusashon di korupshon. Malubi ta e bisa un ratu pasá. Do mester lo bidai por ta pueblo un sa. Ora Otmar a baha como minister, nan a investiga den Arubus. El a manda, el a paga miles di florin, casi shen mil florin, pa nan por a investiga Otmar den Arubus, den Aruparking, den ata a manda investiga Otmar. Kico nan por haya riba Otmar? Nan no por haya nada riba Otmar. Y nan no lo haya nada riba Otmar tampoco. Cu ta pone mi yega na di tres punto awe. ku mi kier a atendé, ku ta ote úniko punto ku anteriormente mi kier a atendé, pero mi haya hopi nesesario pa mi por aklariá kon na pa e pueblo aki, boso ta inhusto loke ta tuma lugá, ta e kaso di Flamingo i Ministerio Públiko. Tres aña largu nan a inisiá un kaso Flamingo riba mi persona. ku yen di akusashon. Akusashonnan pisá. Akusashonnan di prometi miyones di dòler tur kaminda, ku mi lo a regalá tereno, ku mi a bende tereno, ku mi yu a bende tereno. Nan a detené mi yu dambe dos dia. Nunka mas nan lo detené, nunka mas nan lo interogu'é ni nada. Tres aña largu di pena, di doló, di bèrgwensa pa mi famia, pa mi amistatnan, personanan ku a vota pa mi. Bèrgwensa no pasobra mas i algu robes. Pero bergwensa pasobra mi ta un hende ku semper a traha ku alma i kuerpo, i traha streit, i bin ku leinan, i bin ku areglonan, transparensia den gobièrnu. Awe nan ta papia di integridat, bo e ta kita pasando tur rònt. Integridat bo tin'é, bo ta biba, bo ta nasi kun'é òf bon ta haya, bon ta haya den un paki krekkedjèk. Bo no por kere ku bo ta haya integridat na kaminda. Òf bo tin'é òf bo no tin'é. Ministerio Públiko a enkarselá mi binti tres dia na mei, no riba ningun di akusashonnan ku nan ta outa tin, un supuesto BCI, un Birou Kriminele Inteligensi, i mi ta para i semper mi a para pa hustisia, pero no pa inhustisia. I loke ta tumando awor lugá ta inhustisia. Tres aña largu ta bibando inhustisia, Kaba ku mi, kaba ku mi den tur sentido. Yon hende no ta realisá e doló paden. Finansieramente nan a kibrá mi, kaba ku mi. Tur hende na Aruba, e mesun kampaña sushi kada biada di Boshi, di Mike, di tur e hendenan ku ta, no, Akmar ta doña e gasolin station, Akmar ta doña e edifisio, no, Akmar no ta doña nada. Di nada, ora mi a ta doño di bochincha ta e úniko ku ora mi a sali fe polítika ku plaka di mi famia di mi mi a hinka den bochincha pa a hasi ele un éksito e tempu ei. Traha pa duna shin piko hende trabou. Awe nan a kaba ku asta bochincha. Nan a kaba ku mi kompletu. Paso Ministerio Publico a dicidi cu ta bay daña nomber di un politico. Mi no sa si ta pa Hulanda ta su tras, mi no sa si ta acusacionnan weganan politico, manera awe nos ta bay ta tuende ta acusa otro poli. Ministerio Publico aparentemente a bira un instrumento pa politiconan bringa cu otro bao di un capa hudicial. Awel si e camia fli no ta subi mas. M'a respeta e proceso, tres aña largo M'a wanta gòlpi di tur banda, emoshonal, físiko, finansiero, tur manera. Pero m'a bisa sí ku ora e investigashon aki a kaba i na novèmber pasá ofisir van justitsia a bisa ku e investigashon lo terminá Medio Januari, no ta ot Marta a bis'é. Di a pasa m'a presentá boso tur e dokumentonan ku a wòrdu presentá den korte. Kaminda ku Ministerio Públiko, e ofisir e tempu ei a bisa, No, na e kaso ku señor Otmar Dubert ta lantando kontra nos pa nos pone un término p'e koki kaba, no mester, pasobra nan ta rònt af e investigashon den dos luna i tempu pa metá di Januari Nan ta kla i nan ta bai tuma un desishon e ora si nan ta bai persiguí mi sí òf nò, si ta bai tin un kaso òf si nan ta bai vrei wak mi, si nan ta bai laga mi pafor di investigashon òf pafor di un kaso pasobra investigashon a tuma lugar. Sei tawata dos luna pasá, ora mi tabata tin e ruedadiprensa ku bos mes aki den. Dos luna pasá, medio yanüari. Te awe, dos luna despues, ainda mi nta haña un kontesta di Ministerio Públiko. Ainda nan no por bisa mi tende bo sal señor Oduber nos ta bai hiba bo corte hiba mi corte anto sikier mi por defende mi mes mi por caba ke cos ki pa caba pero bo no por keda wanta mi hostage hostage e tempo ey difunto señor Leshue Chris Leshue a bisa mi Otmar e koki to un hedge hunting ku nan tin riba bo. Un fishing expedition tin kinan di parti Ministerio Publico. Y e tao tin rason shen por shento. Paso shen por shento di acusashonnan e tempo ey cu nan a drenta mi cas, cu nan a lanta mi mama cu ta mita lam, paralitico, pasa den su camber pa bay busca cosnan, ta cona cu mi ta lubida shonnan. Por ta turenda lubida, pero Atmara bibey ta bibande te dia djawe ainda. P'esei consecuencianan mi ta bibanan te awe ainda. Pa motibu di tur e shisheria n'e ròtsoi den polítika ku ta wòrdu hibá di purba yama tur hende korupto. Anto ku kada biaha awor kada un kaso ta bin dilanti Otmar ta haya rason. Ministerio Públiko no ta awor tin ni un solo prueba di nada di akusashonnan ku no ta awor ta tin manera defunto Cresles Joey a bisa e tempu ei. Mi abogado awe, señor Vito Kahlo, a sinta den tur interogashon. Binti i tres dia Ministerio Públiko a será mi. Binti i tres dia, di kual kuatro dia òf ta sinku dia nan a interogá mi. E rest di dianan a hinká mi den un sèl pariba ya i awe mi ta papié pa pueblo tambe sa, pasobra mi ta haña un abuso loke ta tuma lugar. Mi a warda, mi a keda keto añanan largu. Pero ten un punto, un punto final mester yega. Den un cel isola di tur hende, caminda cu e cel na banda tatin como nuebe pushi cu ta laga turnan pupu, pishi tur dia den nan, nan no ta haci'e limpi, djei nan ta tabata ultra rhami, nan no tabata zorg pa mi haya mi paña nan, pa mi no haya cusinchi, pa mi no haya deken, pa mi muri di frio anochi. Isola, djei nan ta haci rasia, kitot mar, sunu. Paso pa wak si tin algo den cel, pone para pafo tur pa purba ultra ha. Anto pa deswe bo pidi pa serot mar un siman mas anto bo no intro ge ni un dia. Ni un dia. Shete dia mas sinta den cel. Anto di sinko dia nan ta bin dood gewoon, ha meneer Rodoberto i ki bo kona bo bai casa awo. M'a keda ketu. M'a kansa di keda ketu. RST. Recherche Samenwerking Team yama e kos of ta kiko ta of ta Rijksrecherche misa kiko kiko RST ku nos ta kere ku supos ta un instansia ku ta hustu ta traha kartanan mentiroso kartanan ku factsnan ku no ta bèrdat i m'a mustre den korte. Ora nan kier a alarga mi estadia den Kia, RST ta con duna informacionnan falso y mi por a prueba cu nan ta falso. P'esei mi ta papia cu e voz cu mi ta papia awe. RST tabata entrega cartanan falso pa purba cera y mantene mi mas cera y nos a mustra cu prueba cu esaki no ta tuma lugar. Ora mi ta wòrdu interogá, mi abogado, señor Vito Kahlo, no un, no dos, no tres, numeroso okashon, tin ku para esnan di lansa shèsh. Nos rubianonan ku ta traha na lansa shèsh, pero ku den kamber na banda, pos e preguntanan tur ta na hulandes, ta wòrdu hasí dor di makambanan na banda, e hulandesnan na banda, pos nan mes no ta duna kara pa bin puntra bo, nan ta usa nos arubianonan i mi a bisa tambe esnan di lansa shèsh, bos ta wòrdu usá. Paso boso sa cu loke bos ta haciendo ta inhusto. Nan ta coy un WhatsApp di dos mil diesocho, anto nan ta pone cu documentonan di binti bintiun, binti bintidos cu mi ta ni menester, pero nan no ta bisa mi. Anto nan ta, nan ta, nan ta manipula como si fuera pa, pa, pa bruha bo, como si fuera pa, pa, pa pone bo kere cu cosnan a sosode. I mi abogado no ta para nan. Nan ta konfrontá mi, Ah, no, tal hende a deklará. Mi abogado, Bon, awe nan mi wak e deklarashon. No, nan no ta duna mi deklarashon. Òf ora nos haya e deklarashon, ta resultá ku no ta loke nan a bisa nos. Nan ta engañá bo, manipulá bo. E kon akí mester para. Meskos ku semper mi a para i kere pa hustisia. I mi a keda ketu, pero mi a kansa di keda ketu awe. Pasó mi a haña di nada di pèrdè mas. Mi a pèrdè tur kos kaba. Pero mi dignidad, mi integridad, sa e bo ta nace cune, bo ta wòrdu lanta cune dor di bo mayornan y bo famia y bon ta lagu'e bai y bon ta muri y bo ta muri cune. Bon ta haye den cracker jack, paki cracker jack, bon ta haye cumpra riba shelf na supermercadonan. Pero ta yega e momento y p'esey siman pasá nos a manda un ultimo carta. Pa Ministerio Públiko djaranson siman pasá mi abogada mand'ele tambe nos lo nan un siman di tempu ku ta kaba djaranson awo ku si mi no haya un kontesta mi ta bai bèk korte. Tur hende a bisa mi, Otmar, bo no tin ku bringa korte, e OM ta grandi, nan ta monster, nan ta nan. Nan a kaba ku mi anyways kaba. Tres aña largu nan a kaba ku mi kaba. No tin nada di pèrdè mas. Pero mi ta kere ku si nos ta kere un sistema hudisial bo tin derecho Pasobra e mesun lei ta protehá bo tambe ora inhustisia ta wòrdu hasí. I e Señora Hustisia tin un banch riba su kara, ta pasobra hustisia mester ta imparsial. Si Ministerio Públiko ta kere ku pa nan save nan feis nan tin ku hiba mi korte, hiba mi korte. Mi ta kla pa nan. Pero si nan ta hustu i nan no ta wòrdu dirigí ni pa polítika ni pa Hulanda Cu por ta ke pretende cu tur politico ta mes cos aki nan na Aruba, nan ke cera tur hende na Aruba, na Sint Maarten, anto na Hulanda ya ta tur siman nan ta coge politiconan cera. Tur siman, pero bo no ta scucha esey. Bo ta tene nan papi di Aruba so, cu su politiconan di Aruba, politiconan di Sint Maarten, politiconan di Corsou, senan ta e coruptonan. Na Hulanda ta mes cos. Awel si Ministerio Publico ta husto, ta fair y nan no ta worde dirigi dor di niun hende, manera mi abogada bisa mi, Otmar, Nan mester laga bo liber di tur akusashon ku tin e momentunan aki. No tau di un prueba, no tau di un akusashon kontra mi persona. Skuchá mi bon! Den henter mi estadia den kia, te awe tres aña di investigashon, no tin ni un hende òf un instansia den nos komunidat ku a hasi un akusashon kontra Otmar Dubert, formal. Puru shishi ku shisheria ku redashi ku a bai na BCI. Ta bon pa nan bai kontrolá e BCI ki. Kon nan por koi un eks minister di dies aña, un eks vice promé minister dje pais ki, un eks miembro di parlamento pa ocho aña largu, basá riba ocho akusashon di labamento di plaka ku ku ku ladronisha ku ku verrijking, enriquecimento ku korup ku tur sort di kos? Anto pa despues ora bo ser'é. Nada dje conan ey un te acusacionnan mas contra bo, niun, niun shonan, niun di nan un ta acusacion mas contra mi, sino cu un acusacion falso di Marisol Lopez Trump na momento cu pa odio, pa bengansa, pasobra wou a baha como minister a bay entrega un keho falso contra mi persona, cu ora mi a sali fe prizon cu prome biaha mi a yasa pakico Ma bai será i pa prome biaha maya sa pakiko nan ta investigando i kiko ta e aard di fundeshi di e Flamingo zak ku tur hende ta kaba ku Otmar su nòmber, tur hende ta usa ele komo Otmar ta, mi ta skucha tur polítiko ta hinka mi den barika di otro, a resultá ku nada di loke nan a bai investigá nan por a haña un tin nada pasobra nan por haña pasobra un tin. Si un tin placa un tin mions un tin. Si mi no a duna yun venezolano tereno bon bo bisa mi a duna venezolano tereno. Si mi yu no a bende yun tereno bon bo papia cu cu mi yu a bende. Anto peor di bo bagara pa Ministerio Publico bay scapa su cara ah ban gara loke Marisol a bisa aki ban purba hacer Otmar si no sta e berguenza. Anto a resulta cu ora Otmar a sali Otmar por a duna tur prueba cu Marisol Lopez Tromp ta un gañador. So Marisol Lopez Tromp tabata sa dje dos spiritonan fe di dia un cu el a sinta como mene a sa supuestamente. Pero ta te ora el a wòrdu baha komo minister, el a bai usa un wega pa purba perhudiká Otmar Dubera. Marisol Lopez Tromp ku a wòrdu korí for di mep, a wòrdu korí for di avp, a wòrdu korí for di partido por ke mester a baha, ku tawata tin kaso di engaño, di mentira, di valsa aangifte kontra Chris Dames, ku el a pèrdè su kaso, el a wòrdu kondená tambe. den un pal zeten, kaminda e mester a paga but i dos aña e mester a apta nèchi pasobra si no nan a kohe sera. E mesun Marisol Lopez-Tromp ka gaña Ministerio Públiko kaba a bolbe hasié un biaha mas. E mesun Marisol Lopez-Tromp, i mi ta terminá tambe aki, i nos por bai hopi mas amplio, no tabata ministeriabel pasobra el a bai un elekshon, pa bai bisa pueblo ku e ta integro, ku e si ta para kontra korupshon. Anto abo ta esun ka bai pa di dos biaha i mi ta bai prohebé pasobra mi a entregá un keho kontra dje, pa di dos biaha mi ta bai mustra kon Marisol ta gaña asta Ministerio Públiko e ta gaña. Anto no ta ota ministeriabel, bo ta plei bo ta integro pasobra ku dies aña largu bo no kèr a paga belasting riba miyones ku bo a gana e tempu ei. Anto pesey Marisol Lopez Tromp no por a bira minister. Awe tuenta esa. Ami ta ta lid di partido. Anto ba ba sapatia, ba pleita, ba bringa contra tur hende pasobra tao tin un ley cu si un par di luna mas lo a pasa e lo a scapa di mester paga e belasting aki cu tao ta core den trescienpico mil florin. Ku ki kara abo ta papia awe di integridat? Ba gana miyones ku bo a pua pa apartamentonan, dies aña largo bo no kera paga belasting, luga ora bo a bira minister, hey, sia di ku pero wanta aki shon, bo tin dies aña ku bo no ta pagando belasting riba e miyones ku bo ta ganando pa hür di apartamento, ku e apartamentonan ku bo a traha. Anto p'esei Marisol Lopez Tromp no por a bira minister kasi dos, tres luna largo. So finalmente el a wòrdu kombensí i a wòrdu duna e chèns paga bo belasting, Anteori bo por bira minister. Bo ta kere un hende asina cu a gaña contra Chris Dammers, cu awor a cori tres bia for di tres partido, cu awor aki ta bole entrega un keho falso contra mi persona y cu mi a pone un contra demanda, cu bon kier a paga belasting, enton bo kier sinta den Parlamento awe como si fuera cu bo ta masha integro. Splica pueblo no, boso por please puntre dicon dies aña largo en paga belasting riba e ganashinan cu e tawata tin riba su apartamentonan? Otmar a kansa. Otmar a wòrdu investigá di tur banda. Bo a wòrdu investigá dor di mep den e gobièrnu anterior, Fondo di Desaroyo San Nicolas, sinku aña, shete aña largu, mi ta kòrda mi kuantu, dies tres hues den Reino a mustra ku mi hasi nada. Ora mi a sali Feavp, avp a investigá mi, Mike de Meza a investigá mi den tur mi departamentonan. Ora m'a sali awor aki na Ministerio Publico a base di declaracion di Boshi, di Michael Williams, di di di di Jan de Ruiter cu cu cu mi sa cuanto hende mas, un pa un tur hende ta cuminsa wak cu e berdad ta saliendo awor aki na nan camina cu añanan largo nan a lastra mi nomber. Y m'a wanta duro, m'a para duro, m'a para mane un homber den mi sapato como minister pasobra mi ta sa ki cu mi ta haci. Y te e dia djawe mi no ta arepenti di nada cu m'a haci. Pasobra m'a traha ku alma i kuerpo pa e pueblo aki. Kada un proyekto, kada un lei, kada un proyekto ku te awe ta wòrdu ehekutá, awe ku ta dia binti di mart binti binti tres, tin Otmar su stèmpel riba djele. Pasobra for de rest, no muchu mas, no muchu mas ta pasando na e momentunan aki. Mi ke laga e te aki, Shunan, si tin pregunta di parti prensa mi ta dispuesto pa kontestá. a bisa na kuminsamentu mi ta mi ta sinti mi ta drenta e bachi politiko pero ta kere do mesa a gaña su koleganan do mesa i esunnan ku tabata den gobièrnu e tempu ei mester bai duna un splikashon pakiko el a eksonerá Eddy Brisen. Pakiko e no a sigui e kaso manera ku Centraal Accountantsdienst tal ta bisa? Dikon e no a hasi kaso di hòf ku a bisa bai bèk den Eerste Aanleg i mira ken ta responsabel di bèrdat si òf nò? Mi ta kere ku De Meza kier a pasa su mesun koleganan un fèstbòl i mi ta kere ohalá esaki ta e komienso di un polítika kaminda ku di bèrdat nos ta bisa tende nos no ta pone man riba kabes di otro mas. Nos no ta laba cabé burí cu manera Señor Nel Udberto ta bisa mas di niun hende. Pero cu awor aki anto hende ta para den nan sapato politicamente y carga responsabilidad. Mi ta bolbe ripití, Shunan, ta un carta hopi pisá tabatin di Santa Alba Counters di ese tempo ey, camina a uza e lenguahe di cu ami, Otmar Dubert, ta personalmente responsabel si e contract a mester a sigui. Anteori pa awe bo bay papia di persecucion, Otmar, nan bisa esaki bon cla. Otmar no a persegui ningun politico akinan na Aruba. Mi no a entrega keho kontra ningun polítiko akinan na Aruba, niun un awor akinan ku ta mari solo pues Trump, e gañadó ku a bai Ministerio Públiko bai entregá un keho falsu. T'e úniko keho ku ama entregá komo un polítiko den mi karera polítiko ku mi tabata tin, i mi entreg'é den mi karera polítiko o mi a entreg'é despues? Mi ta kere dor mesa tin hopi kos pa bai splika su partido,

Dan no dan no tin practicamente no tin ni ni ni testigo no tin ken ken mas ta den e caso aki awoso tene ken mas ta den e caso aki ami ta tene ken mas ta den e caso aki paso ami na cuminsa mi manera mi ta bisa bo na cuminsa un investigacion tres aña pasa pa cual na drenta mi cas na binti binti ni mi mayornan tur pa pa pa acu acusacionnan cu na laga cay full Despues nan a bai riba Marisol su acusacion, despues nan a bin cu un par di coy loco cu cusi un tereno aki, un tereno aya, cusi un hende a duna un tereno, ni pia ni cabes, ni pia ni cabes. Anto y ora pa mi a yega un punto awor aki nan, como bai Vito, welcome, pasa, pasa, pasa, a yega un punto cu mi a bisa ta basta. Mi abogado cu ta join nos ami aki to. Tabata tey atrobe den den tur tur e interogacionnan cu tabata tin y atrobe mane mi ta ripitié den su presencia ni un acusacion contra Otmar do bea di niun hende, manipulacion cu tabata tuma luga di parti Ministerio Publico, manipulacion, engaño, mentira, Kartanan falso di RST ku ta wòrdu tesi i ku nos a prueba, mi no ta papia pasobra mi ke papia kontra hustisia. Nos a prueba den korte ku nan a bin ku dokumentonan falso riba mi, ku akusashonnan falso. Den interogashon Tau ta purba di manipulá ke informashonnan ku nan ta purba akusá mi di djele i p'esei awe mi a bisa ta basta, e karta bai djaransonka pasa. Nan tin te cu djanosong awo pa contesta y duna un feedback y sino mi ta bole bay corte. Paso si ta na corte mi tin cu bay pa mi por haya mi razon y mi dignidad y mi honor wordo reestablece ta eynan mi ta bay p'e. Pero Ministerio Publico no por kere cu bo ta keda ultraha un hende di e forma cu nan a ultraha mi n'e momentonan aki. En caso di Roy tin kisas algo di un migrante pa daño cu lo hici? No, wak, nos no ta, nos no, nos no a yega na e punto di daño i perhuicio ora akinan. Awor aki, awor aki loke mi kier, nos kier sa kiko bo tin. Ba investigá mi tres aña largu. E investigashon a kaba dos luna pasá. Ba bisa den korte, no ami, òfisir van Justisia bisa den korte kòrt darna nan ta tuma un desishon. Dos luna, sesenta i piko dia ta bai. Ta pakiko no ta tuma un desishon? Nos un sa ni mane mi ta puntra mi abogado pero ki nos por hasi con nos ta prepara ta bisa otmar prepara riba kiko pasobra no tin no tin niun prueba nan no a presenta un prueba nan a manipula nan ta kere pasobra otmar conoce tal anto por ta tal anto nos ta kere Ni un akusashon. Den tur e otro akusashonnan, den tur kaso ku tin, tin un hende ku a bin dilanti, a a entregá un keho, tin tin tin un kos ku no ta klòp, tin tin tin whatever. Den mi kaso ta gewoon, ku tur rèspèt, i mi ta bole bis'é, mi ta sinti ku ta un par di hulandes, un par di makán. Mi a bis'é den mi deklarashonnan, mi ta bis'é abiertamente. Mi di ku nan, nan a kere nan ta bin Aruba, bin gara un par di strepi, pa nan bai bèk. Hulanda bisa na ser un otro politico of na of of na detene un otro politico. M'a bisa den declaracion pa boso compronde e ridiculo di un caso cu ta cuminsa na millones cu corupcion cu cu enriquecimento cu cu labamento di placa pasa bishita un acusacion falso di Marisol riba riba dos ambtenaar pa caba den un interrogacion di dos ora na December ca pasa ey caminda na bin cu cu binti pico Punto cu nan a puntra mi dos tres pregunta riba cada un. Buscando un caminda, ban wak unda nos por gara Otmar wak, wak si nos por haya ta vef school of chapi un cura pa binti ora, trinta ora, sikiera nos capa nos cara. Mi p'esey m'ha bisa y mi ta termina un biaha mas si no tin mas pregunta, si Ministerio Publico ta husto y si no tin influencia ni politico ni di Hulanda Den e investigashon ku yama Flamingo, òf ka kuminsa yama Flamingo, awe a yama Marisol òf mi sa kon yam'ele, si nan ta hustu, manera nos lei mester ta i manera nos hustisia mester ta, nan lo mester notifiká mi abogado na mi persona ku no tin nada pa wòrdu investigá. I si tin algu pa wòrdu investigá, shon, bisa mi kiko e ta, pasobra mi ta kla pa boso. Mi ta kla pa bai korte i mi ta kla pa defendé mi onor i dignidat. Pero duna mi chèns pa mi defendé. Bo no por keda kaba ku mi emoshonalmente, finansieramente, sikológikamente, manera bo a bigin ta hasi e último tres añanan. I p'esei awe mi ta sali di e forma aki i mi ta spera, mi ta roga na Señor Dios ku ta wòrdu mi sosten durante. Tur e tempu akinan, i na mi famia, na mi yunan, no ta un kos, ta un tras di otro mi mester a defendé mi mes. I mi a defendé mi a pie de la letra den kada un di nan, pa e honor di mi kuater yunan, di mi mama ku mi tata, di mi famia, di mi rumannan, mi amistatnan i tur esnan ku a kere den mi. I mi ta bai bolbe mustra nan un biaha mas ku e inhustisia, persekushon aki ta bai yega un fin.

Bo ta puntra mi si nan ta fix otro. Ami ami no por pensa kiko por kondusi un polítiko, un minister, manera Mike de Meza, pa disidí promé ku elekshon ku e ta eksonerá un minister ku a wòrdu bisá dor di Central Accountantsdienst di Aruba ku el a aktua en pugna di lei di kontabilidat. E rapòrt t'ei. Kon otro bo ta yama ora bo ta eksonerá? Pasobra si tin un hende ka eksonerá Eddie Briezen ta Mike de Meza, den su karta ku el a manda e tempu ei pa no bai Eerste Aanleg manera Hof a bisa, na momentu ku Centraal Accountantsdienst a bisa mi persona den su gobièrnu na dos mil nuebe gabinete Mike Eman uno, Minister Oduber bo ehekutá e kontrakti, abo ta personalmente responsabel p'e. Den konseho di minister ku Mike de Meza sintá ban di mi, desishon a wòrdu tumá ku ta terminá e kontrakt. Pa awe bo ke hinkami den barika di Eddie òf di ken ku ta ku ama hasi un persekushon polítiko, a mi hasi persekushon polítiko kontra niun hende. A mi lanta kaso kontra Eddie Briza yun momento, mi lanta un investigashon kontra Eddie Briza yun momento. Nos a terminá un kontrakt, Tofa Nelly a lanta un kaso kontra gobièrnu di Aruba, ora ami tabata minister. Nos a gana e kaso den eerste aanleg. Ora Mike de Meza tabata minister el a perde den hof y no a sigui loke e hof ta bisa. Hof a bisa na mi djis termina pasobra mi no a lese un rato pas a ma kere ma lese. Hof ta bisa den tres punto bintidos di su veredicto. De vordering van het land in de zaak in vrije waring is afgewezen omdat de vordering van LTA, dus di Lito Vanele, op het land in het hoofdzaak niet is toegewezen. Kimen ku Gobièrnu e e sorry den Eerste Aanleg no a bai ariba e kaso di di Eddie Briezen pasobra Gobièrnu a gana e kaso. Lógiko, si Gobièrnu a gana e kaso, no tin nau di paga, kimen bon tin ku hinka señor Briezen den Vrijwaring. Hof ta sigui bisa, Aldus is het GEA in het geheel niet toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak in Vrijwaring. Kimen Hof no a yega den na na un desishon kiko tin ku bai pasa ku señor Briezen.

Riba e diskushon ku e minister a aktua en pugna di lei di kontabilidat manera Centraal Accountantsdienst ta bisa, bo tin ku bai bek Eerste Aanleg pa bo bai buska un veredikto. Ki señor Lejuee ta mester a hasi? Manda un karta pa señor Lejuee i bisa e atende, nos no ta bai. Awel, señor de Meza bai kontestá pueblo pakiko el a hasié. Siendo cu tao tin un raport di Centraal Accountantsdienst, tao tin advisnan di di directora di ata. E bai splica Señor Don Nascimento, Señora Cruz den su partido pakico el a actua asina, ami no ta bai mete den nan, ta nan bon bosh. E bai splica Parlamento di Aruba, y Parlamento di Aruba tambe tin un splicacion pa duna pueblo di Aruba dicon no a pidi e raportnan aki, pakico no a pidi den e discusion den Parlamento e raport di Centraal Accountantsdienst. Simplemente pasobra ya no ta nan yuntin cu paga ta pueblo tin cu paga señor Glember Cruz si nan a pone paga anto señor Glember Cruz un hinca un florin den su saco e tempo ey pasobra señor Glember Cruz a duna trahado e tempo ey loke nan tabatin derecho riba dje pero el a hacié na un forma incorecto pero e hinca un florin den su saco señor Glember Cruz a wor condena e tempo ey dor e partido mep mes ke pa aña, segun mi mas di dies aña largu, e hòmber mester a paga for di su saku loke el a duna na trahadónan di web òf ta airport, mi no ta kòrda, di web segun mi, e tempu ei. Anteora de mes a bai bai bai splika dikon e siker a vrei wòrd òf laga laga brisen kompletamente manera nan ta bisa off the guard aki na nan. Pero e abusonan aki mi sibi. Riba bo pregunta, Marco, mi ta kere. Mi ta bin di un partido, ma ma militá hopi aña den un partido ku tawata esnan establesí akinan na Aruba. Mi ta kere tega momento pa polítika i mi ta kombensí ke ta kaba na e momento ei, ku polítika un ta pa nos bota pa partidonan konserbadó pasobra mi tata òf mi mama òf mi ken a vota pa nan, òf pasobra nan tin mas plaka, nan tin boka mas grandi, nan por kere, nan por grita mas grandi. Pero mi ta kere tin ku bira ku polítika mester wòrdu hasi na un forma ku amor pa bo pais. Kuantu polítiko tin amor pa nan pais awe? Puntra bo mes, den gobièrnu, pafoi gobièrnu, den oposishon. Amor, amor ta ora bo ta traha ku alma i kuerpu, ora bo no ta wòri ki ora bo ta yega mainta, ki ora bo ta sali, ku ora e plaka no ta importante. E logro ta bo orguyo. Logro di wak un linea park. Logro di wak un hotel ta bin na San Nicolas pa prome bia di su e cuarenta aña cu tur hende ta bringando p'e. Logro di wak un a ta independisa su hende si cu awe tawata e factor pa nos por a recupera economicamente. Orguyo di wak un ansa cu ta un NV awe cu di perde placa ta gana placa y duna gobierno placa. I a sini un monton di proyektonan mas na Aruba. Mat duna den mi periodo, sema a bisa Lance Siash tambe. Hala pasobra nan a bin ku un whatsop di un señora ku a gradisi mi ku el a haña un tereno ku e ta wardando pa binti aña. Antes ku e ta bisa mi konta riba dje, kor bon, ya mi a retirá fen polítika aki. Mi sa ta kon mi lo konta kuné. Mi por ta dia mi hasi aña mi lo haña un regalo fi dje. Pasobra voto mi por haya. Anto ora mi puntra Lance Siash, pero ki bo ke men. Si, e señora manda bisami danki kel año un tereno, e tin binti aña ta wòrdu un tereno. M'a duna mas di dos mil tereno na hendenan ku kas. Mas ku dos mil, mas ku e último dies sinku, binti gobièrnunan huntu òf añanan di gobièrnu huntu. Bo mester stima loke bo ta hasi. Bo mester stima loke bo ta hasi. I lamentablemente riba bo pregunta mi ta kere hopi politico ta stima nan mes. Nan ta stima loke nan ta hasi of e pueblo cu nan ta sirbi. Shona mi ker agradeci boso. Hopi danki pa boso presencia.